Grazzi, viva Santa Maria, mela. Viva Santa Maria. Viva Santa Maria. Viva l-Madonna la Grazia. Nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa minn triq Santa Marija ir-Rabat Malta. U dil-ġimgħa ħallejna fidejkom għax tellajna post u għadilkom xi ġikom f'moħħkom meta taraw Santa Marija. U anke ħa tkunu tafu l-istorja ta' dal-bajta. Il-ħmistax ta' Awwissu niċċelebraw il-festa ta'. Santa Marija. Issa, kieku kellek tgħidli ta' kemm ir-raħal? Seba'. Seba' f'Malta u hemm xi tnejn oħra f'Għawdex. Jekk ngħidlek Santa Marija, x'tiġik f'moħħok? Sapore di sale, sapore di mare. Sajf, Għawdex mill-Vittoria. Bravo. Il-kon, il-kon, konv, il-konv, il-konvoj ma tafux. Hawn ħafna marijiet differenti, tajjeb? Ejju. Taf tgħidli, dak iż-żmien kienu, mhux min ħareġ bihom dawn il-festi differenti, iddeċidew li biex jagħrfuhom ituhom laqmijiet differenti. Issa, taf issemmili xi waħda? Eżempju, Santa Marija tal-. Tal-Mosta, pereżempju. Jew tal-Blata, eżempju. Jew tal-Blata. Mela, dawn hemm kappelli differenti kollha ddedikati lill-Madonna, lil Santa Marija. U allura, li ġara li bdew ilaqqmuhom biex jagħrfuhom. Jien naf taċ-Ċintura, tas-samra, tal-Kunċizzjoni. Tad-domna mirakuluża jew il-medaljun mirakuluż. Tal-mirakli. Tal-mirakli, taċ-ċintura dnejha, u hemm ħafna sa. U proprja mhux taqmijiet, titli biex inkunu rispettużi. Titli. Gudja u għaxaq. Ejja. Skont it-teorija tiegħi, kull familja ikollha xi ħadd li jismu Marija. Bonġu, sinjura. Inti għandek xi ħadd jismu Marija fil-familja? Jiena. X'kombinazzjoni! Għandek lil xi ħadd Marija fil-familja? Għandi oħti, Mary Rose, Marija Versace. Versace? Eh. Eħe, Versace? Eh. X'tiġi minnek? Oħti. Ora, sibna ora. Isma' Dan is-sant ukoll korjomi. Marija Sant, mela allura jekk ikut ir-riversa tiġi Santa Marija. Meta kienu jgħidu klassi Santa Marija kull ħadd ibaxxi rasu. Gudja u għaxa. Ejwa. Marija! Hop, Marija! Dar, dar ġitni. U għandek oħra, eh? Kull fejt mur f'kull raħal jew belt f'Malta għajt li xi ħaġa xi triq. jew xi estate imsemmi għal Santa Marija ħassib żgur. Hemm ħafna triq Santa Mariji ta' f'Malta. Inti m'għandekx ħaġa żgħar hawn. Għaliex? Għaż-żejt. Erba' ta' żejt għandna hawn. Eh. Żejt hawn issa konna ħdejja titfal. Tadeb iż-żejt? Le, Madonna tfal għal żejt. Mhux ħoġġieġ bajt it-taxxef. Ah, banġo mgħallem.

Birkirkara wkoll għandhom waħda. U l-Ħamrun, tas-Samra. Imma mhux f'Santa Marija jiċċelebraw. Le, hija ħatta wara dak. Ħaż-Żebbuġ, imma naħa ta' Ħalmuxi. Imġar, id-Ħaddingli u ż-Żebbuġ hawn. Jien kont qed isemmilek. Uffiċjali. Le, le, le. Ta' Santa Marija. Le, Santa Marija dik is-sala. Santa Marija qed nagħmlu. Santa Marija.